E konflikto di e siglonan, kapítulo trinta i dos, E trampanan di Satanas, parti tres. Innumerabel ta e doktrinanan robes i e ideanan imaginario ku ta reina den e iglesianan kristian. E ta imposibel pa calcula e resultadonan malbado cu ta brota sali for di e eliminacion di solamente un di e monumentonan historico cu ta firmemente establece dor di e Palabra di Dios. Poco di esnan cu ta tribi di haci esaki no ta stop solamente na e rechaso di un berdad so. E mayoria ta sigui pone un banda un prinsipio di bèrdat tras di otro, te ora ku nan lo yega di kombertí nan mes den berdadero inkrédulonan. E erornan di e teologia popular a kombertí hopi alma na skepsisismo. Kendenan ku di otro manera lo por a kere den e Skrituranan, e ta imposibel pa nan aseptá doktrinanan ku ta heredá nan sintimentu di hustisia, miserikòrdia i bondat. I siendo ku esakinan ta wòrdu representá komo enseñansanan di e Beibel, nan ta ninga di risibí e Beibel komo e Palabra di Dios. I esaki ta e meta ku Satanas ta trata di alkansá. No tin nada ku e ta deseá mas tantu otro ku di destruí e konfiansa den Dios i e konfiansa den Dios su Palabra. Satanas ta pará komo un lider na e gran ehérsito di esnan ku ta duda. i e ta hasi su máksimo esfuerso, usando tur su poder, pa sedusí e almanan pa hiba nan den su filanan. Awendia, dudamentu a bira algu na moda. Tin un gran grupo dor di kua e Palabra di Dios ta wòrdu mirá ku deskonfiansa. Dor di e mesun motibunan dor di kua su autor tambe a wòrdu mirá ku deskonfiansa. Esta dor ke ta reprendé i kondená piká esnan ku no ta dispuesto pa obedesé e Beibel su rekesitonan ta purba di derotá su outoridat. Nan ta lesa e Beibel òf ta skucha na su siñansanan. segun ku esakinan ta wòrdu presentá for di e kulpitornan sagrado, solamente pa haña un eror den e skrituranan òf den e sermon. No ta poko hende ta bira inkrédulo pasobra nan por hustifiká òf diskulpá nan mes di nan negligensia di deber. Otronan ta adoptá prinsipionan sképtiko dor di nan orguyo i floera. Siendo ku nan ta stima e komodidat asina tantu, pa motibu di kua nan no por distinguí nan mes dor di logra kualkier kos digno di honor ku ta eksigí esfuerso i abnegashon. P'esei nan ta trata di sigurá pa nan mes un reputashon di ta supuestamente asina sabí, di tin sabiduria supremo, i esaki nan ta trata di logra dor di krítika e Beibel. Tin hopi kos ku ta imposibel pa ku e mente limitá, ku no ta iluminá dor di e sabiduria di Dios, por komprondé i p'esei nan ta haña okashon pa kritiká. Tin hopi ku ta parse di sinti ku ta un birtut, un bon obra, pa para na banda di inkredulidat, skepsisismo i infidelidat. Pero bou di e aparensia di honestidat i frankesa, lo wòrdu diskubrí ku tal personanan asina ei ta wòrdu motivá dor di orguyo i e konfiansa ku nan tin den nan mes. Hopi ta deilaitá di haña algu den Skrituranan ku ta konfundí e mente di e otro hendenan. Algun primeramente ta kritika i ta rasoná na e banda robes, esta di inkredulidat. I esaki nan ta hasi solamente pa e simpel echo ku nan stima kontraversia. Nan no ta realisá ku nan ta marando nan mes di e lasonan di e yagdó, esta Satanas. Pero dor ku nan ekspresá nan inkredulidat abiertamente, Awor nan ta sinti ku nan mester mantene nan posishon. I asina ei nan ta uni huntu ku e empeñonan i ta sera e portanan di e Paraíso pa nan mes. Dios a duna den su Palabra sufisiente evidensia di esaki su karakter divino. E gran bèrdatnan ku tin di aber ku nos redenshon klaramente ta wòrdu presentá. Pa medio di e yudansa di e spiritu santu ku a wòrdu primintí na tur ku ta buska esaki ku sinseridat, tur hende por komprondé e bèrdatnan aki pa nan mes. Dios a duna e ser humano un fundeshi fuerte riba kua nan por konstruí nan fe. Toch e mente limitá di e ser humano ta inadecuá pa comprende e plannan i propósitonan di Esun Infinito completamente. Nunca nos lo por comprende Dios completamente den nos investigacion. Nos no mester intentá di hisa cu mannan orguyoso e velo tras di cua E ta cubri Su Maestad. E apòstel ta sklama bisando, Ki inskrudiniabel su huisionan ta, i insondabel su kamindanan! Romanonan djizun, versíkulo trinta i tres. Tòg, nos por komprondé bastante di su manera di trata ku e ser humano i di su motibunan ku lo hasi ku nos lo por deserní. i diskubí Su amor, miserikòrdia i poder infinitu. Nos Tata ku ta na shelu ta dirigí tur kos ku sabiduria i hustisia, i nos no mester ta mal kontentu i deskonfiá, pero na lugá di esei nos mester bùig gebou na dje den sumishon reverente. E lo revelá sufisiente di su propósitonan na nos. ku lo ta bon pa nos sa. I en kuantu di tur otro kos, nos mester konfia e Man ku ta omnipotente, e kurason ku ta yen di amor. Dios a duna nos mas ku bastante evidensia pa nos por kere, pero nunka lo a kita tur e eksküsnan pa inkredulidat. Tur esnan ku ta buska motibunan pa por tin duda lo haña esaki. I esnan ku ta ninga di aseptá i obedesé e Palabra di Dios te ora ku tur obheshon wòrdu kitá i te ora ku no ta posibel mas pa duda nunka lo bini na e lus. Desconfiansa den Dios ta e resultado natural di e curason cu no a wordo renoba, di e curason cu ta den enemistad cu Dios. Pero fe ta wordo inspira door di e Spiritu Santu y e lo florece solamente na e manera cu e ta wordo caricia y si e wordo mantene. Ningun hende por bira fuerte den fe sin un esfuerso determiná. Inkredulidat ta sigui bira fuerte segun ke ta wòrdu enkurashá. Si hende, na lugá di keda ku nan mentenan fihá riba e evidensianan ku Dios a duna pa sostené nan fe, pèrmití nan mes pa kuestioná i kritiká, nan lo haña ku a lo largu nan dudanan konstantemente lo bira mas konfirmá ainda. Pero esnan ku ta duda e promesanan di Dios i ku ta deskonfiá e siguransia di su grasia ta deshonrando Dios, i nan influensia na lugá di hala otronan na Kristu, tin e tendencia di tene otronan leu for di dje. Nan ta palunan steril cu ta extende nan takinan scur leu ayá tur caminda, cerando e luz di sol afo pa e otro matanan y causando di e manera ey cu nan lo marchitá y muri. bou di e sombra friu. E obra di e personanan aki su bida lo paresé komo un testigu eterno kontra di nan. Nan ta sembrando simiñanan di duda i skepsisismo, ku siguramente lo no faya di duna su kosecha. Tin solamente un kaminda pa tur esnan ku berdaderamente ta deseá di ta liber for di duda. Na lugá di kuestioná i kritiká e kosnan ku nan no ta komprondé, laga nan paga atenshon i apresiá e lus ku ya kaba ta briando riba nan. I nan lo risibí lus mas grandi ainda. Laga nan hasi tur deber ku klaramente a wòrdu hasi konosí na nan komprondementu, i nan lo ta kapas pa komprondé i hasi e kosnan ku awor aki nan ta duda di dje. Satanas por presentá un imitashon ku ta parse bèrdat asina tantu, Ku esaki lo engañá esnan ku ta dispuesto pa wòrdu gañá, ku ta deseá di evitá i keda leu for di e abnegashon propio i sakrifisio ku ta wòrdu eksigí dor di e bèrdat. Pero e ta imposibel pa Satanas tene bou di su poder sikiera un alma so ku sinseramente ta deseá di konosé e bèrdat. no importa kiki prijs. Kristu ta e bèrdat i e lus ku ta lusa tur hende ku ta bini den mundu, Juan un vèrsikulo nuebe. E Spiritu di bèrdat a wòrdu mandá pa guia e ser humano den tur bèrdat. i e siguiente deklarashon a wòrdu hasí bou di e outoridat di e Yu di Dios, kual ta, Buska, i boso lo haña. Si un hende kier hasi Su boluntat, e lo sa di e siñansa. Mateo shete, vèrsikulo shete, Juan shete, vèrsikulo dishete. E siguidornan di Kristu sa poko di e komplòtnan ku Satanas i su westenan ta formando kontra di nan. Pero Esun ku ta sintá den shelu lo dominá tur e trampanan akí pa e kumplimentu di Su propósitonan profundo. Señor ta permití pa su pueblo wòrdu someté na e pruebanan kayente di tentashon, no pasobra ke tin plaser den nan miseria i aflikshon, pero pa e motibu ku e proseso aki ta esensial pa nan viktoria final. E no por, korespondientemente ku su propio gloria, protehá nan for di tentashon. pasobra e meta di e prueba ta pa prepará nan pa resistí tur e sedukshonnan di maldat. Ni e hendenan malbado ni e demonionan por stroba e trabou di Dios òf sera su presensia afofó di su pueblo. Sí, ku kurason arepentí i sumiso, nan pone tur nan pekánan un banda i reklamá su promesanan ku fe. tur tentashon, tur influensia kontrario, sea abierto òf sekreto, por wòrdu resistí eksitosamente. No pa medio di forsa, ni pa medio di poder, ma pa medio di mi Spiritu, e Señor di ehérsitonan ta bisa. Zacarías kuater, versíkulo seis. Pasobra e wowonan di Señor ta riba e hustunan, i su oreanan ta atento pa skucha nan orashon. Ma e kara di Señor ta kontra esnan ku ta hasi malu. I ken lo por hasi boso daño, si ku tur zelo boso ta sigui loke ta bon? Un Pedro tres, versíkulo diesdos i diestres. Ora ku Balaam. Sedusí dor di e promesa di regalonan riku ku e lo por a haña, a hasi adivinashon kontra di Israel i kier a hiba Israel bou di su bruheria i a trata di invoká un maldishon riba Dios su pueblo dor di hasi sakrifisionan na Dios. E spiritu di Dios a prohibí e maldat ku e tabata deseá di pronunsiá. i Balaam a wòrdu obligá pa sklama e lo siguiente, Kon lo mi maldishoná esun ku Dios no a maldishoná? Òf kon mi por denunsiá esun ku Señor no a denunsiá? Laga mi muri morto di e hende hustu, i laga mi fin ta manera esun di dje. Ora ku atrobe sakrifisio a wòrdu ofresé, e profeta impío a deklará bisando, Mira! Mi a risibí un òrdu pa bendishoná. Ora ku E, esta Dios, a bendishoná, ami no por kambia esaki. E no a mira inikidat den Jakòb, ni e no a mira maldat den Israel. Señor su Dios ta kuné, i e gritu di un rei ta mèmèi di nan. Pasobra no tin pronestikashon kontra Yakòb, ni no tin adivinashon kontra Israel. Na e tempu apropiá lo wòrdu bisá na Yakòb i na Israel kiko Dios a hasi. Tòg un di tres altar a wòrdu lantá i atrobe Balam a trata di pronunsiá un maldishon. Pero for di e lepnan ku di nan mes no tabata dispuesto, e spiritu di Dios a deklará e prosperidat di esnan ku el a skohe, i el a reprendé e bobedat i malisia di nan enemigunan. I e lo siguiente a wòrdu deklará, Bendishoná ta tur hende ku bendishoná bo. i maldishoná ta tur hende ku maldishoná bo. Numbernan binti i tres, versíkulo ocho, dies, binti, binti i un i binti i tres, i Numbernan binti i kuater, versíkulo nuebe. E pueblo di Israel na e momentu aki tabata leal na Dios, i miéntras tantu ku nan tabata sigui obedesé su Lei, niun poder di tera of fièrnu por a prevalesé kontra di nan. Pero e maldishon ku Balam no a wòrdu pèrmití pa pronunsiá kontra di e pueblo di Dios. Alfin, el a logra di trese riba nan dor di a sedusí nan den piká. Ora ku nan a transgresá e mandamentunan di Dios, nan a separá nan mes for di dje i nan a wòrdu lagá pa sinti e poder di e Destruidó. Satanas ta bon na altura i bon konsiente ku e alma di mas débil ku ta permanesé den Kristu ta mas ku un rival pa e westenan di skuridat. I e sa ku si e mester revelá su mes abiertamente, ke lo wòrdu konfrontá i risistí. P'esei e ta trata di hala e sòldánan di e krus for di nan fortifikashon fuerte, miéntras ku e, huntu ku su ehérsito, ta warda den skondí, kla pa destruí tur ku ta tribi di subi riba su tereno. Solamente den dependensia humilde riba Dios, i obedencia na tur su mandamentunan nos por ta save. Niun hende ta save pa ni un dia of un ora so sin oracion. Nos mester pidi Dios, especialmente pa e sabiduria pa compronde su Palabra. Aki e trikinan di e tentador tabatin revela i e medionan pa medio di cua e por wòrdu risistí ku éksito. Satanas ta un eksperto den e sitamentu di Skritura, ponendo su propio interpretashon riba e pasahenan, pa medio di kua e ta spera di kousa nos patron peká. Nos tin ku studia e Beibel ku humildat di kurason, nunka perdiendo nos dependensia riba Dios for di bista. Miéntras ku nos tin ku paga bon tinu konstantemente kontra di e medionan di Satanas, nos tin ku resa ku fe kontinuamente, bisando, No hiba nos den tentashon.